Oke, so mi ke share algu ku bosnan. Awor a por ta mi ta un psycho bitch, pero a mi ta prefera mil biaha ta den un relashon ku un hende ku mi no ta gusta en bes di ta den un relashon ku un hende ku mi ta gusta. Pasobra ora bo ta den relashon ku un hende ku bo ta gusta djin, djis di wak nan tèks bo ta get excited, djis di wan nan kara bo ta get excited. Dus, manera kiko ta pasa, e persona ta ta kuminsá tin hopi mas kòntròl riba bo emoshonnan, versus ora ku bo ta un hende ku bo no ta gusta, e hende, e persona por hasi kikoño ku ta, bo djis no ta give a fuck. Pasobra no ta gusta nan. Dus e ta mas fásil, wèl, den mi opinion, e no ta kos di mas sano, pero e ta mas fásil pa ta den un relashon ku un hende ku mi no ta gusta pasobra ami sa ku ami tin kontrol riba mi emoshon, en bes di bai ta ku un hende ku mi ta gusta pasobra tin chansesnan ku mi por fall in love, catch feelings, pa e persona aki, antora despues manera nan tin hopi afekto riba mi. Antora, honey, I rather be safe than sorry. So e ta fucked up pero e ta e suerte ties anto mi djis keda shera cu e cu bo stampa sora bo sa pesey mi tato bon cu pesey mi relacion cu mi ex tato asina eigenlijk healthy anto safe pues ami nunca tato tin feeling sibe ami nunca give a fuck dus era e semper tato mane hasi mas pa mi hasi extra pa mi pasobra e semper tato keda gana esey di mi anto ta pesey semper ami ta pensa ta mas facil pa ta den un relacion cu un hende cu bo no ta gusta pasobra nan ta sinti nan tin cu traha mas duro pa nan gana Mane bo amor. Verso sa ora ku bo ta ku hende ku bo ta gusta, dje bo ta welen pa hasi tur kon e pa nan. Pasobra bo ta gusta nan, bo ta welen pa sakrifiká bo mes pa nan den un manera òf otro, pasobra sali mane bo ta gusta nan, asina hopi bo ta fásil gusta nan. Dos ora, P'esei ami semper ta kis hòmbernan ku mi sa ku mi nunka por gusta òf mi nunka por fall in love ku nan, pasobra ora ta mas fásil pa mi. Anto ora mi sa ku mi semper ta bai ta safe, pasobra mi semper ta bai move ku strategia. Anto ora, sa. Mane Ecoy, bo sabi tin biaha mi ta sinta pensando, mi ta mane, Bitch, bo ta fucking cruel! But it is what it is, pasobra hombernan tambe ta hasi meun shit, dus fuck e tanto ki. Sa, on the longer run m'a catch feelings p'e, pasobra despues di mane tres cuatro aña di relacion m'a catch feelings p'e sowiso, pasobra e tabata hasi tur e cosnan cu mi tabata kier para hasi, e homber ki tabata busca mi, hiba mi, paga scol pa mi, paga esaki pa mi, paga esaki, mane e homber ki tabata hasi tur coño pa mi. Anto ora e tata William pasia, e pastor a sta li manera pa di promé minuto a ta move ku strategia, pa di dos minuto a ta infila en spet, dos minuto a ta geva fòk. Mane, e kosnan ku e tata ta hasi no tata mane afektá mi, versus si e tata ta un gai ku mi tata gusta, bech, e kosnan ku lo hasi lo afektá mi, mi lo ta un, mi lo ta crying, mi lo ta fucking crying. Bo sa kiko mi ke bai? Entonces, ha, mi no sa, semper mane, bo sa kiko mane, tambe dor di studia mane human anthropology, evolution, Human Biological Evolution tambe mos siña ku e ta manera p'esei muhernan ta move ku lógika, anto hòmber ta move ku emoshon. Manera bo ta wak un hòmber divorsiá, e hòmber lo divorsiá di un muher, pèrdè sinkuenta por siento di tur su fòking èsit, en to do it again! Bo sa dikon? Pasobra men move with emotions, anto woman move with logic. Anto e ta un human evolution scientifical fact. Pastor, Ko ki ta logual ku mi? Mane, Mi ta studia ko ki den mi tempu liber dus. Mane, Bo sa, na mi skol mi tin, wèl, mi ta den kaba, pero mi tin mane keuzevak. Tur mi keuzevaksnan ta Human Anthropology, Anthropology, Psychology, all of that shit, Human Evolution, Bio Evolution, I love that shit, I'm obsessed with this shit. Dus e rama siña ku mane sa li mane e ta eigentlik normal ku muhé ta move ku lógika, anto hòmber ta move ku emoshon. Anto p'esei hòmbernan mane por divorsiá mane shen sinkuenta biaha, anto. Do it all over again, dikon pastornan ta move ku emoshion nan no ta move ku logika. Dus bo sa esei ta un kos ku mi siña usa den mi ventaha. Dus ora mi djis kere share ku e ku bo sa, probablemente no ta mane benefisiá mi pa share tonto aki, pasobra gainan ku ta follow mi ta bai bisa manera mi nunka ta bai date en cheki, psych bitch, bo ta bai fall fucking in love, pasobra bo no sa nada. Mi keda share koe ku bosnan pasobra sta li manera awor aki mes manera mi ta bezig ta manera break up ku mi gai pasobra manera mi tin feelings p'e anto mi ta bai catch feelings p'e anto ora kos tonto aki ta bai djis bira keda bira mas fucked up dus m'a disidi di manera kibra kunan anto lei mai pasobra mi no tin gana di catch feelings p'e anto ora bo sa manera mi amiganan ta bisa mi manera bechi bo ta fucking loco pasobra bo ta asina fucking in love i ta pera mi ta asina fucking in love ku e nega aki pero e no ta benefisiami pa ta in love ku e nega aki pasobra ami ta willing pa entrega mi alma pa e hòmber ki. Pero e no lo ta welen pa asesei, pasobra e no ta mesun elof ku ami ta. Dus bo ta wak pakiko ta importante pa bo move ku lógika anto no move ku bo emoshonnan? Anto pakiko ta importante pa bo kis hòmbernan ku bo no por kèch feelings pa nan? Òf asta si bo kèch feelings pa nan, bo ta kèch feelings pa nan despues ku nan a earn it, despues ku nan a work for it. pero no mane for di comienso, pues esai no ta beneficia bo.